Dema xweş be îro hevdêyê Îlonê ye. Wekî hûn dizanin îro salvegera parçebûna Başûrê Kurdistanê ye. Başûrê Kurdistanê bi wayekî fermî bû du parçe. Kengê û çawa? Ew geh bê bîra we, niha wêneyê hûn ser ekranê dibînin, ew Mesûd Barzanî û Mam Celal in. Ew jî wezîra karê derve ya vê çeqê ya Amerîkayê Olbright e. Pederê li hevanîn bawayekî fermî destê hev girtin û başûrê Kurdistanê kirine du parçe. Pira Têgele jî bû sînorê di navbera Hewlêr û Silêmaniyê de ku ji vê roj ve heta niha başûrê Kurdistanê wekî du herêmên bi navê Herêma Zer ya Mesûd Barzanî û Herêma Kesk ya Yenekê tê birêvebirin. Başûrê Kurdistanê bawayekî fermî du beşe. Mixabin Başûrê Kurdistanê bi awayekî dirê û everiya tê îdare kirin. Ew jî yekeme roje re bije îdare. Weke hûn dizanin di not û çarê Etanî hezar û neh sed û newt û heştê di navbera PDK'ê û YNK'ê de şer hebû. Mam Celal dibêje, Em nikarin Her xweber dijminekî, neyarekî, dewleteke dagîrker xwar bikin, biçemînin, lava bikin, bêjin were alîkariya me bike, em herin tenezulê bikin ji wan re û ji bo ku dijî PDK'ê şer bikin. Dibêje, Me sê cara şer kir bi PDK'ê re, bi Barzanî re. Dibêje her care jî sê dewletê dagîrker anîne ser me. Carekê dibêje not û çarê Îran anî ser me li Helebçê. Carekê dibêje nod û şeşê çû Sedam anî ser me li Hewlêrê û nod û heftê çû Tirkiye anî ser me. Dibêje em nikarin her carê şer bikin û ev raba here dagirkerekî bîne. Heta ez tenezulê bikim ji bo dagirkera, ez ê tenezulê bikim ji bo Mesûd Barzanî. Belê Başûr bi fermî bû du parçe. Ew pêvajo çawa bû, ew şer çawa dewam kir, çawa dest pê kir, çawa bi dawî bû, me behs kiribû, em temaşe bikin.

Ap gotineke Suryanî ye, Aşûrî ye, derbazê Erebî bûye, ji Erebî derbazê Başûrê Kurdistanê bûye. Ji meha tebaqê re dibêjin ap. Ji gelawê şêrê an jî ji tebaqê re dibêjin ap. Sî û yekê ap wekî xiyanet tê binakirin. Ji bo çi? Ji ber ku roja sî û yekê tebaqê Berî berî sibiyeke tevaqê çiqamê ez bibêjim. Weke hûn dizanin piştî şoreşa başûr, piştî raperîna gel, wê çaxê mala Barzanî û zarokê wan li Kerez jê bûn, zarokê wan li zanîngehê Îranê dixwandin. Lê pêşmergê yenekî li herêmê hebûn, li başûrê hebûn, piştî serhildanê beşdar bûn û gerîlayên PKK'ê jî li wê derê hebûn. Gerîla hem

Bi giştî bije başûr ji aliyê pişmergê yê neke dihate kontrolkirin ew jî li zora PDKê diçû, li zora Mesûd Barzanî diçû. Pêşî sala nod û çarê Îran anî ser yenekê û bi rihêza hêzên Îslamî re li Helebçê hêrişî yeneke kirin bi alîkariya Îranê. Helebçe ji yenekê standin û hin derdorên din. Velhasil wisa nakokî dewam kirin heta nîn Noto şeş ji her parlamento hebû dişxulî lê Hewlêr destê yenekî de bû. Mesûd Barzanî jî aciz bû ji wê meselê nerazî bû. Dizanî wê Mesûd Barzanî radibe çi dike radibe bi dizî bi dizî hemekî dijine ji sedam re dibije sedam were em bi hev re Hewlêrê bigrin û em cîran derxin.

Belê kenyo mı vat biborin. Ejak bi dizi bu. Asa bi dizi şat. Jiber vê kenyo mı vat. Em çima dibijin bi dizi çima bi dizi jiber ku name kesî ne dizanî şange. Eger hûn niha bêjin eger kesî ne dizanî tu çar dizanî. Niha her kes zana eyran. Jiber ku Iraqê xiyanet kir wan jî an jî xiyaneta Barzanî eşkere kir. Çima? Ji ber ku televîzyona Iraqê, televîzyona Sedam Hesên bi awayekî eşkere nameya Barzanî xwend Oho haylo çi bûye? Barzanî e, alîkarî ji Sedam xwestiye gotiye hêzê biçîne û em Mav Celal ji

Iraqê tevî sî hezar leşkerî top û tank û balafir berê xwe din Hewlêrê û Hewlêrê dagir dikin. Wê çaxê gelek parlamenter li meclisê bûn, di nava çalakiyê de bûn, li dijî şer nedixwestin şer çêbe. Yek ji wan jî serokê parlamentoyê bû ku Cewher Namik bi xwe endamê PDK'ê bû lê li dijî êrişa PDK'ê çalakî li dar dixist. Nerazîbûn nîşan dida. Tevî parlamenterên din hêro xanim û parlamenterên Yenekê jî di nav de bûn, li ber xwe didan lê piştî hêza Sedam bi pêşengiya PDK'ê kete Hewlêrê. Bi wî awayî li dijî parlamentoyê jî xiyanat kirin. Parlamentoya Başûrê Kurdistanê dana ber topan û li wê derê gelek pêşmerge hatin kuştin, gelek kes şehîd bûn, gelek pêşmerge şehîd bûn.

Belê ev Sedam Hestênê ku komkujî pêk anîbû qetliam pêk anîbû niha bû dostê Mesûd Barzanî. Sedam Hesên dibêje min roja şemiyê hilbijart ji ber ku li e, Amerîkayê şemî yekşemî betlane ye tedîl e û Amerîka rana be ji bo bejnûbala Kurda ji bo çawa belek yên Kurda tedîla haqîna nake Clinton rana be naciwe û civînê çênake e, ji bo Kurda.

Dibêje li wê derê êriş pêk hatiye û li Hewlêrê me piştre me em ê medaxila bikin, me îro medaxila kiriye dibêje me hêzên parastina hewayî şikandine, me xala parastina hewayî berfireh kiriye. Weke hûn dizanin şansê herî mezin yê Başûrê Kurdistanê ew bû dema li dijî Sedam destpêkê desthiledan çêbû. Neteweyî Yekbûyî bi pêşengî Amerîkayê parêrera xeta sî û şeş danîn ji Sedam re gotin heqê te tune ye tu wê derê bifirî. Li ser Kurdan firîna balafira qedexe kirin. Ew şansê herî mezin bû lê Kurdan nekarî baş bi kar bînin. Piştî wê êrişa sî û yekê tevaxê ku Clinton behs dike dibêje êdî me bazne me helqeya parastina hewayî zêdetir kiriye û me li Pedafend û parastina hewayî ya Sedam jî careke din kiriye hedef yê ku li Başûrê Kurdistanê yên ew dibêje yê ku li Bakurê Iraqê wisa dibêje me kirine hedef. Piştî sê roja daxuyan dide Sedam rast dibêje qet xema wan nebûye. Piştî ku komkujî pêk hat û Sedam vegeriya û hêzê xwe xerat kirin û gelek hêz xerat kirin di wê derê careke din karesa derdikeve û lê çi dibe? Rojname Sedam. Careke din eşkereke dibêje, Mesûd Barzanî destxweşiya hêzên Sedam kiriye. Rojnameya Sedam a bi navê El Iraq a hejmara şeş hezar û nod û heşt, ku. Manşetê de rojnameya Iraqê dibêje, Mesûd Barzanî spasiya hêzên Iraqê kir ku Hewlêr girtine.

Lê Seyîd Mesûd El Barzanî werî feqîhî bîne. Belê ji ber vê yekê jî ji re dibêjin xiyaneta sî û yekê tevaxê û piştî vê yekê êdî şerekî dijwar di navbera yenekî û pedekê de qewimî. Heta dibêjin nêzî sêzdeh hezar kes şehîd bûn ji hedu aliyan di van şerên.

Bila em zide dirêj nekin, ez pasî wa dikim Korma Temeşekê bêya ku rojên saet nexweş li Kurdistanê dubare nebin, Kurd tifaqa xwe çêkin, hevgetina xwe çêkin. Lê dîrok jî dîrok e, mirov nikare ji bîr bike. Pêwîst e mirov behs bike ji dîroka xwe ya xirab dersê derdexe derbixe û ya xweşî jî ya başî jî şinasî biparêze. Lê dîroka xirab divê mirov dersê jî derxe.